Fi saa kɔ so hu ya na Ghana de da bia obi obi obi obi da bia ku yɛ saa so hu da. Ampampa ya kɔ fa fo aba yɛ hwɛ so a ɛbɔ ne picture da hɔ a wo hu sɛ hɛ! Kyɛ sɛ na ka mɔ pressure a sɛ me nka me bɛgye. Tina so bi ma me wuo ne kwa sɛ wo fɛ no kan street ɔmɛ hwɛ adeɛ ɔbaa ɛni.

no ho hwee. Yɛn nyinaa te ase yɛ yɛn wɔ yɛn sɛ yɛbɛwu. Wɔ mforo no ho hwee. Ɛna yɛn nyinaa nka sɛ yɛyare ɛna yɛawu. Obiara ne ne nkrabea. Ebi bɛnya nkwanhyia. Kaa bɛbɔ bi. Ɛdan bɛbɔ aku bi. Nsuo bɛfa bi. Bi bɛyare awu. Deɛ bɛkye bɛtwa bi ti. Obiara ne ne nkrabea. Bɛwotumi mpɔnte sɛ wei fie na adwumamfoɔ na akum no, fiefo na akum no, ɛkɔpem aberɛ a Yɛahyia soro ahemman mu. Anyame bɛka sɛ, Ah, wei deɛ na ne tam ho nso ɛ. Ebia n'asoɔden, anaa ebia nnipa asoɔsie no agu yi. Ɛhɔ na wohu sɛ, Ei, sɛdeɛ ɛfiri sɛ ɛnneɛ obiara ahu no deɛ, Nyame na nim. Nyame rekuta nnipa. Obi fie, asukritifo atwa hɔ ahyia, ɛso awu. Ebi fi egu dɔ ntam atwe hɔ ahyia sɛ ɛtwe. Yɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnwu. Korɔmfoɔ ntumi mma hɔ. Obi na ɔnim sɛ ɔrekɔda ama adeɛ akye ama no awu, anaa ɔnim sɛ ɔreware a daakye bɛwu, kɔ anware. Awurade kyɛe bɛ ne mo asɛm. Sɛ yɛsɛ adepa kye wo a, Onyame, ɛnnɛ da no me ho ahyɛ wo nsa. Mennim ɛnnɛ mu asɛm. Kora me. Nea ɛbɛyɛ musuo, ɛsiane, ɔhaw, amaneɛ, Nyame mpa mfiri wo so. Na gu so pɛ nnipa ase, na du nnipa, na brɛ wo ho ase, na yɛ adɔeɛ.

Benyami ne hɛn. Mma ɔnnan no da sɔfoɔ so. Sɔfo tse bewu. Asɔrmba no bɛyɛ dɛn? Dɔkta a ofi sɛ yɛ na gyata kita nka bawu. Hwɛ, Nyame agye wo no, nyɛ dɔkta a, sɛ ame kɔhwɛ dɔkta no wawu. Yɛmfeɛ no nto nnipa so. Nyame na ɔkuta nnipa nyinaa. Yɛkɔ bɛnyɛ Nyame.

ɛha me na ɛha nnipa bebree ghana asɔfoɔ nyinaa ɛmeya sɛ nneɛma bi sɛ ɛkɔ so sɛ because wɔn no nya nyame nipa a wɔayi ama ghanafoɔ so wɔn na ehu wiase nneɛma ɛkɔ so.

yaw bi si a na next week wobɛwu a, how sɛ wode bɛto abɔnten? Bɛɛbɛɛ fɛ sɛ wobɛhwɛ nnipa no akyiri kwan. Nim bɛ sɛ na obi pɛ atisi da bosu a, anaa pɛ sɛ atisi ba wo dɛm a, w'asɔre bɛ bɛto nnwom a, wonya kwan bi number frɛ na wo nsa ka ma no ba no, saa na bɛnya number afrɛ ebia Kwadwo anaa Kwaku, yaw, eh, sei na mahu afa ho.

Amma mu a, yɛbɛka sɛ womee. Nti mpae biara so bɔbɔ biara sɛ nnipa bɛwu no, wɔmma mma nnipa no awu, cause wɔmmae.
And two, obi tete abɔntene so na ɔka sɛ, ebia wɔpɛ sɛ mɛku me, wɔ Nyame abɛtɔ air sɛ sɛ mɛwu this week nko ara deɛ, any of us biara na ayere, wɔbɛku me abɛhyɛ wo, na obi tete ɔko abɛhyɛ wo. Afei so Ghanafoɔ nyinaa rebɛhyɛ mu sɛ yɛsɛ Menwen Bible wo nti yɛtwɛn saa week no na saa date no sɛ yɛbɔ yɛbɔ to ebom to kumi kɔpa a aba mu sɛ susu mi wu kaa na mehwehwɛ mu mu wu a wohyɛ nkɔn se mi wu na mɛ ano wu so a wohyɛ nkɔm se mewu. Na mehwɛ akɔmfo kum ho mpo a, a mentumi ahu sɛ dɛn na wɔakum ho mpo a, wohyɛ nkɔm se mewu. Bɛka nea mepɛ ne sɛ, efi nnɛ rekɔ yi, asɔfoɔ Ghana nyinaa, I will- I will start everybody. Me bu- me bɔ sɔfoɔ papaapa, I'm telling you. Sɔfo Wopa biara. mɔbɔdɛ ne nkuta Bible sisi yɛ na ɔmpreachi, I will- I will expect him. Kɔme ne sunsum ne hum nkwati ho tu ka mɛte aseɛ me me kɔa kɛsɛ ah akɔ sɛ eh akɔ sɛ eh bɛ alɛ me mɛ nfa ha nyɛ me nka sɛ osua o mɛ san mɛ kyi akɔ me fi kɛs bɛn bɛ yɛ yi nipa akɔ wɛ wɛ mɛ twɛ mwa ne otwɛ sini ne bi ɛna ɛwa so wasa kya bɛ sɔfo awo preach me bɛ ya hu mia kɔdwo su nyame yi ne bɔ mpa yi.

abenya kan akɔ nsa akoa no nti no yɛ nnipa nhwɛ no nti deɛ bɛfi nnɛ akura so foɔ no medɔ obiaa pɛ obiaa sɛ mɛsrɛ sɛ fi nnɛ kɔ wode me mfa nto abɔntene wode mpo woahu yikyɛ no mpo a hwɛ nnipa namba wakoma mu no nyame nim sɛ a wei sɛ wohu yɛ no woabɔ mpa atan nakyi nyame so nkoma no.

ɛba bɛfiri nnipa na nnipa ama kwan mpo na yewa fam deɛ ne ɛmu nsampawa yewa fam deɛ kɔsɛ mpo gɛ yɛmfiri mu yi anyem deɛ ɔbɔ nwoma no yɛ wo dɛ ɛyɛ ɔba dɛ wo nua bi dɛ yɛhuu yɛ a yɛanya hwɛ owi
sɛ a aka akyi mu yɛ nkaso nua aduro bɛn me deɛ me yɛ a menhwɛ deɛ nnipa ɛka kɔdwo bɛwu yɛbua wo sɛ bɛyɛ 10 years ni 50 years taa na meda sɔfo akasa bebee bewu saa but madwen nkɔ woka pɛ woka wie na madwen afiri so menwen ho bio dɛm a wotwa ho so no ɛtumi ti nipa sunsum so atɔtɔ nkɔ hospital sɛ woto woyɛ okay o wokɔ pɛ kɔ check ho pɛ sɛ sɛ wɔne hatazi bi yie ɛno kora ɛhu no kora ɛtumi ɛno kora bɛtumi aku bɛ wonkɔ yɛ nhu hwee no woyɛ okay

biribiara kyerɛ sɛ wɔ korɔno a bɔbɔ, atopa a bobuo, sika a bɛwia, kɔnkɔnsa a bɛdie, wɔtaa bɛtaa wo nua, kasa fɔm a bɛka kyerɛ wo nua biara no, ɛkyerɛ sɛ.
Kwadwo nnwom a woretu yi, kyerɛ asɛm wɔ hɔ. Kyerɛ asɛm. Bebree nti na eyi yɛeɛ, ɛno akyi yi. Ɔsɛ ɛka nneɛma bebrebe. Stand na ɔbɛyɛ, na ɛkyerɛ asɛm. Ewuo nso bɛwu, na ɛkyerɛ asɛm.

Bɛ Nyame so ye, nima tim ade nyinaa ye. Nyame na ɛma nkwa. Ɔse Nyame ɔhwɛ nipa a yɛapow yɛmfa wo nyɛ hwee no. Kurase no wie mu ae ae. Mo a bɛfa wo ayɛ ɔkɛseɛ wo se yes ɔno ne Nyame a ɔsɛ ne fahyɛ berɛ. Na obiara mu no. Yes a yɛatena atwe no no woyɛ hwee.
Ahoɔfɛ ntua dan ka o. Ntua light bill. Brɔfo.
Ɛnha dan. Brɔfo ntu foundation. Degree.
Degree ntu foundation. Wode bɔ degree no wode ha dan yɛ bɛtu ase mewɔ degree. Sɛ bia nfa ba a wɔbɛ consider wo kakra. Na adeɛ so ɛya
fa bɛyɛ star na nneɛma nkɔ yie ama wo na wakɔ fam na afei wo ne wo yere ne wo ba mote dan mu na yɛsi yɛtu yɛtu ɔba no deɛ ɔsɛ dɛn.

Yi w'adwene fi sɛ wɔmpena. Ɛsɛ wɔ sei, ɛsɛ wɔ sei. Na bɔ mpae ma no sɛ adwuma a wɔyɛ no, Nyame nto no nkwa nna mu ɔnyɛ adwuma no saa ara sɛ ɔbɛnya bi adidi, ɔnya bi so asi dan, ne baabi ne wo ye, wo kunu ne wo mma, ɔnya baabi ne mo ti ato.
Kwadwo, yɛse mo adwuma yɛ nna fam koraa o. Adwuma biara nna fam. Na me m'adwene nni hɔ sɛ wei yɛ me, wei de m'akɔmfoɔ so, m'alan so.

Sɛdeɛ movie foɔ yi bɛdi ka bi ba ba gyantom akakya mo nyinaa anabasa mo nyinaa bae ɔmo kɔ ansa na ɛso yɛ bɛyi saa na ɛso nyinaa bɛkɔ ɛyɛ nteaseɛ woanhu no saa a ɛba saa bɛtan wɔn na wɔn so awɔ wɔbɛtan deɛ waba no cause ɛyɛ mmerɛ yes but ɛwɔ sɛ so no kwan so pɛpɛɛpɛ ɛnyɛ bɔne bi na wakɔ yɛ a wopta mo aso ɛkɔ bɔne na Ghana fo bɛdwa nkɔ yɛ bɔne so na nyame no sɛ wotaa mo no aso foforɔ na aba still na kara sɛ kara da mo no dada wɔ but still da ɛfo kara da no bi bɛyɛ maintenance.

Bɛ sɛ wode bɔne bi so si dan bɛ hwe ɛyɛ nya sika sɛ dɛn daakye no woannya mpo ama nyina oma bɛnya a na Nyame stardom ɛne kɔmfoɔ stardom dɛn na wosɛ ɛkyɛ Nyame stardom yes
nti masɛm baako pɛ Yesu ɔmo sɛ ɔkasa ɛbɛbuom ebi te abɔntene stars yi bi te abɔntene lewi agye aduro kɔmfoɔ di n'akyi hwan na ɛwo nana kɔmfoɔ podua hɛ ne nsɛm.

Kasa bɛ Nyame nipa Enti sɛ wo a woka sɛ magye aduro De problem bɛ ka magye magye aduro Wo a woso wa wonnya aduro no Sɛ bisa ebi mpo a deɛ wobɛdi ho ɔden How ka sɛ wo a wofɛ Nyame no Ɛdɛ ho deɛ ɛyɛ wo den Na mbo so me mɛ me didi Ok Nyame na ayɛ wo stardom Two years watwam Three years watwam Four years watwam Na me na ho sɛ ɛbosom no Mekɔ ten years a. Hwan ne ne yɛ aduru? Ɔbadwo wo wo ba ɛ wokɔ ten years. Wokɔ ten years. Mfie du. Yes. Hwan ne ne yɛ aduru? Kyerɛ me. There's no way sɛ bosom stardom agyina akyɛ nyame nyi. Ɛbɛgyina akyɛ nyame deɛ da. Ɛnyɛ adwuma. Akyɛ nyame deɛ gyina.
Nti me sɛ metoa sɛ m'anamfo ne me nuanom hu sɛ one, me kei da ɛso a meso fa ho no ɛmmoa me, meso wo kyɛ meso afa.

Ɔnka nkyɛ ma wo. Anaa memfiri yɛ me nso mo soma a wo nso Nyankopɔn asɛm ɛko tia wo a ma Nyankopɔn ayɛ dɛn ɛnko ntia me na ɔma mɛ stand stand me ho you understand wɔn sɛ me mpɛ fɛ nso kasa yɛ me wie mpɛ sɛ me nye sɛ mo ne ma mpɛ mpɛ ma sɛm ne ɛkɛ ɛkɛ mu no ama ma a me dɔ paa me ba da kwa me ba no ne mɛka mɛfoma na mbɛ bɛka

Ɛtɔ ase saa gu mu. Ɛnam dodoɔ nsɛ nkwan mu ɛma mpo ɛpo da nkran sɛ ayɛ ma. Da bi ɛpu fa nkyɛn. Ɛso ɛtɔ a, ɛtɔ atɔ gu mu. Ɛnam dodoɔ nsɛ nkwan ɛma nkwan no pi. Adwuma dodoɔ ɛnsɛ wo o, ɛtrɛ wo hyia mu. Wie sɛɛ no na wie ɛyɛ.

W'afɔ so nyɛ yie. Egya ma Nyame. Woyɛ obi a wode nidie ma Agya koo paa. Oh nɛnsɛ no ɔkasae. Ɛfɔmfɔ no bi fɛfɛ me wɔ Agya koo a kɛse wo te h'interview no a wɔ se eh ofiri mu no movie industry no ɛna ɛkɔ fam wate aseɛ afei nso ofiri mu no still na ɔna ɛdɛn ɛwɔ so ɛntrɛ wo hu ne sɛsoɔ W'abisa kɔhye me a nom kɔfra ka ho no na lewe nso ɛ ɔɔ sɛm me hu o hu ne sɛ soɔ yes wɔ ne den ho wo tɛ se ana waba wɔ ɛke ken kɔn ɛnyɛ nwuntufo yi wɔn nyɛ good nkyɛ na na mpa bi mu o wɔn so mmerɛ na aso me nyɛ good nkyɛ gye ko me me so mmerɛ me me nyame ne so ama me so me de aba sɛ Ghana fɔ so nyɛ me so me kasa me yɛ no ɛne deɛ me yɛ no so ntu.

Adwumasɛm bi a meyɛ bi a mepɛ sɛ mesi dan kumaa bi dan mu. Wobɛkɔ ha, wokɔ ha, woreyɛ nnwom, wokɔ ha, first nti na manager no de twenty first wɔ wo nkyɛn. Sɛ ɛnyɛ adwuma deɛ ɛbɛ personal nkɔmmɔ asa. Ɛne Kwadwo nka sɛ wɔmfrɛ me na personal nkɔmmɔ nyɛ adwuma. Adwu bɛ Ghana deɛ akyiri ne sɛ wowɔ manager. Hello, adwuma o, ɛne manager kasa. Ɛso nkran. Dancer mpo wɔ manager, dancer kɛkɛ.

Kwadwo, yɛ bere no ɛyɛ ayɛ be ɛɛ ɛwɔ sɛ nkɔmmɔ no kɛ kɔ akyiri paa. Akyiri asɛm? Adɛn nti na akyiri asɛm? Aah, akyiri asɛm ne sɛ, na sɛ nnɛ yi ara bɛ yi yɛyɛ adeɛ bi a, ɛyɛ a na mmabunu ne mmeranteɛ aba no, yɛnhwɛ akyiri. Yɛdwene nnɛ ne kyena nko ara. Okay. Biribi ɛnyɛ sika. Adwuma no yie no na ɛkyerɛ wo daakye. Okay.
Yɛtumi yɛ adwuma bi de kyɛ na Nyame abue kwan kɛseɛ de ama wo. Okay.